Wahu baabi a mede wo abɛkyerɛ abakɔsɛm. Ofuruman yɛ Asantefoɔ dea. Na Ofuruman som Asante afɔ bɛyɛ more than mfie ahaanu ansa na bɛyɛ Kyeprɛmpɛ kɔ. Bɛ Kyeprɛmpɛ so kɔeɛ na bɛbaeɛ no, bɛbɛyɛ restoration no, Ofuruman daa so baa Asante. Eti asase no, by that judgement alone, ɛyɛ December 1941, that judgement no, Ɛma wonnye akyinnye sɛ Ofuma nka sɛ ɔsom Asantehene a. Akyinnye nnim. Akyinnye nnim. Sometimes ignorance, I am sorry to use these words because but ɛduru baabi a ɛsɛ me nsu because ɔhu me kan ne binom bɛɛdi matam but me nso meetu mmere no ne mekyerɛ wo sie mmerɛ 8 December 1941 ɛtu ɔsɛ tutu a ɔsɛ si yɛ Asantehene no ne bɛnwo no Enti sɛ Asante Hene kɔka sɛ, Obiribɔ he, kɔyɛ research ma m, na me nananom bɛrɛ ofu mu a na ɛyɛ bɛ dea. Mmrɛ ampa, ɛyɛ bɛ dea, because yɛwɔ judgement a ɛyɛ December nineteen forty one, and the title of the case he, ɛyɛ Kwadwo Safo vs Chief Ayensu and others, and interpleader someone no, ɛyɛ Kofi Boadwo. Another lesson a yɛbɛsua afiri that judgment mu sɛ takyiman yɛ ɛwɔ hɔ sɛ si yɛ takyifiri takyiman takyifiri takyiman no esi no ne yɛfrɛ no kwasi safo mmoguo nko apa no a mede nam ne yɛfrɛ no kwasi safo now ayi ofiri man hene ne yɛfrɛ no kofia yɛ nsu kofia yɛ nsu kɔgye kwasi safo bosea na ɔkɔgye bosea no bɛyɛ krataa no ɔde asase no si awowa nti no ɛɛ eh, kofi ayɛ nso ntua ɛna kwasi safo de kɔɔ kɔɔto kuma ase ne baabi a kwasi safo bɛm na kwasi safo akɔ akɔtɔ no kofi saa tɛ nkora na kofi asie nsu na benyaw ka ho. Na ama ɛboɔ a aka ho, bɛ nyinaa bɛyɛ Ofumanfoɔ ahemfo. Yɛ abere no, na ɔyɛ Kuronti hene. Nti Kwasi Sarfo yɛɛ sɛ ɔkɔtɔn asase no. Ɛna Kofi Abodwo, Kofi Abodwo, na ɔyɛ Takyiman Kurontire. Ɔkɔ tiaa mu. Ɔkɔyɛɛ bi, yɛfrɛ no Ntaplida Suburbs. Sɛ saa asase no, wɔatia mu. Na ɛnyɛ Ofumanfoɔ dea, na ɛyɛ Techimanfoɔ dea. Na bɛde kɔ bɛdi yɛ Asafo Agyei, Kumasi Lɔya Asafo Agyei, ɔno na ɛgyina mu ma Ofumanfoɔ. Na bɛdi asɛm no, bɛdi yɛ no bɛkaa sɛ, um, Kofi Bɔdwoe, Krontinrei, asase no a wowakɔ akɔtia mu no, sɛ yɛ Techimanfoɔ dea no, ɛnyɛ Techimanfoɔ dea, na yɛ ofu manfoɔ dea ɛna kofi boa boa dwonu nko kaa sɛ a na yɛ dɛn na ofu manfoɔ bɛbɛ som takyi man then the court the presiding judge ne kaa sɛ o na yɛ bɛkye prɛmpɛ kɔɔyɛ no bɛkye prɛmpɛ kɔɔyɛ no mm-hmm. ne kwasi buroni de ofu man bɛhyɛ takyi man ase na bɛde prɛmpɛ sane baayɛ no bɛbɛyɛɛ biribi bi yɛfrɛ no Ashanti Confederacy. Ashanti Confederacy, mm. restoration of the Ashanti Confederacy in 1935. It started in June 1935 and it ended in January 1936. So the court on 8 December 1941 ɛka sɛ ofuman yɛ asantefoɔ dea ofuman ɛyɛ asantefoɔ dea. Na sɛ ɔfiri man ɔba manhyia a, gye sɛ ɔkɔsi dadeɛ so aba hene. Wonim dadeɛ so aba hene? Asafo. Asafo. Wahu baabi a mede wabɛkyerɛ abakɔsɛm. Mm, mm. Ofuruman yɛ asantefoɔ dea. Na ofuruman som asante afɔ bɛyɛ more than mfeɛ haanu ansa na bɛyɛ kyeprɛmpɛ kɔ. Bɛkye prɛmpɛ so kɔeɛ na bɛbaeɛ no, bɛbɛyɛ restoration no, ofuruman da so ɛbaa. Asante. Eti asase no by that judgement alone no ɛyɛ December nineteen forty one that judgement no ɛma wɔnye akyinye sɛ ofuma nka sɛ ɔsom Asante hene a akyinye nim akyinye nim santa ignorance I am sorry to use this words because but ɛdu baabi a ɛsɛ me nsu because ɛhu mɛka ne binom bɛɛ di matam Bɛ me nso meretu mmirenu ne me kyerɛwsie mmerɛ 8th December 1941. Enti ɔsɛ tutu a ɔsɛ si yɛ Asantehene no ne bɛ nwo no. Enti sɛ Asantehene kɔka sɛ obiri bɔ he kɔyɛ research mam na me nananom bɛrɛ ofu ma na ɛbɛ dea mmerɛ ampa ɛyɛ bɛ dea because yɛwɔ judgement a 8th December 1941 and the title of the case ho ɛyɛ Kwadwo Safo Bɛses, Chief Ayensu and others and interpreter some on no ɛyɛ Kofi Boadwo. Another lesson a yɛbɛsua firi that judgment im sɛ Takyiman yɛ ɛwɔ hɔ sɛsiɛ yi, Takyifiri, Takyiman, Takyifiri, Takyiman no. Around 1940s no, na ɛyɛ Kurontirefoɔ no na na ɛwɔ asase kɛseɛ paa. Kurontire. Kurontire, ɛnna yɛkasa nyina the present day Takyiman.

mpatwa ate nea mekyiri ah. bɛntiiɛ ɛnti dɛdi danyere deɛ no na ma me de ɛnam yɛ abaa bɛkyerɛ wɔ nsu mu maame ma bibi maame ma bibi in 1824 1824 asantefoɔ no sɛ charles mccarthy british na ko sɛ charles mccarthy sɛ charles mccarthy yes 1924 asantefoɔ bɛtwa sɛ charles mccarthy ti wate sɛ abakɔsɛm da wonte da wahu na meka ma woatie

bɛnyɛɛ bɛadwene sɛ bɛrɛ bɛnya te asante no ara hey asante deɛ me me mede me nsa atuatua ma so but okay. we don't behave like that mm. wote nea mekyerɛ no ase ah. we don't behave like that okay. ɛti ɔn sɛ bɛkɔma 1941 ɛti sɛ ofuma hene ɛba ha ne ofuma hene atɛm ɛne asantefo atɛm because 8 december 1941 other judgments de bɛbrɛ o Nyɛ tam na nka mɛma wo ada judges. Sɛ ɛtam nti wo deɛ yɛbɛkɔ so a na awɔtwe biara no yɛbɛdi nkɔmɔ. Ɛnɛ sɛ obi bɛka kyerɛ wo sɛ wonim Nwase anaa woate Nwase da baabi a Kwaku firi hɔ no. Mate din no.
Bosom Kwaku firi Nwase. Wɔkɔ nkyerɛ afa hɔ. Nwase asase no Kwaku firi the first no ɔtɔ no one thousand and then twenty four pounds. Saa berɛ na ɛno boɔ den paa. Ah, nineteen fifty eight December nineteen fifty eight. December nineteen fifty eight na Kwaku Firi the first ɔtɔ no one thousand and twenty four pounds wotwerɛ one na wayɛ kɔma na wayɛ zero zero sɛ ate aseɛ Kwaku Firi tɔ saa asase no ɔtɔ firi bra ayɔ branam hɔ branamfoɔ hɔ bɛɛ yɛ nkrataa no Dadeɛ so aba hene na ɛsen sɛ because Branham na yɛ dadeɛ so aba hene dea. Asafo dadeɛ so aba.
Asafo dadeɛ so aba.
Wokɔ hɔ ara wokɔ abramenam. Wokɔ abramenam. Ɛna yɛfrɛ no Branham. Wokɔ abramenam. Enti Branham nkyerɛ a so bi nso. Ɛɛ Branham nkyerɛ a so bi nso. Nwo ase. bɛ nyinaa no nkyerɛ a ɔba ɔba nineteen thirty nineteen twenty bɛde bɛde ayi ɛm nineteen twenty six bɛde wei pɛrɛmpɛ ba nineteen twenty four no nkyerɛfoɔ na bɛba ha kuma bɛɛ bɛkyia pɛrɛmpɛ nineteen twenty six no bɛkɔ nsumankwa ahɔhɔ no bɛkɔ tena tuo bɔdɔm nkyerɛ a tanɔbo ase. bɛba a bebree bɛkɔ nsumankwaa wate aseɛ bere nso bɛba bɛba dadeɛ so aba mangye mangye nkorankorɛ agya di bɛbi bɛso bɛba kuma ase a bɛbɛkɔ asɛm hene hɔ de bakɔ kyea no na ɔde baakɔ manhyia hard facts

Ɛnfo.
Ɔnwe, ɔnwe, ɔnwe. Ɛdwo so ɔnwe. Ɛdwo so ɔnwe.
Asukɛse. Yɛbɛba abɛdi asukɛse ho nkɔmmɔ. Asukɛse hene asukɛse hene wu a mm. ɔhyɛ ɛɛ ɛɛ yɛ tetefo yɛ kan fridge. Mm. Mo deɛ mo ka no mɔk. Mm. Yɛ tetefo yɛ kan fridge. Fridge mu. Sɛ ɔnwe hene no ɛnkɔɔyɛ a. Ɔmo nsie. Ɔtum nsi.
Na sɛ ɔnwe hene no akɔ na sante hene ka sɛ mɛkɔ bi. Mfomsoɔ bɛn na Asante hene ayɛ? Daabi.
Lawyer na na obiri boa hene no. Abusuafoɔ the state of Ghana ɛna wogu so a wotie no nti lawyer yɛbɛba ɛɛ US. Ɔkɔ ɔkɔ UK wakɔdi okudɛɛ August yi obedi akwasidɛɛ ɛtia mmara bi ɛtia mmara ɛtia mmara. Ɔno de no ho. Kwasi Broni ate aseɛ. Ɔrɛ bɛdi awukudɛ wɔ hɔ. Kwasi Broni ate aseɛ. Ɔrɛ bɛdi akwasidɛ wɔ hɔ. Ɛno nso so. Nso so da biara ebinom ba ayɛ badwene Ghana ha sɛ sɛ wɔka asante asɛm a bɛde biribi bɛsi ba so mbɛ mpɛ tie. Nti. But wobɛyi wo nsa o. Wode wo nsa bɛhyɛ w'asom o. Biribiara mfa bia ho. We are saying the truth as it is. Nɔkorɛ na ɔkam. Gɔ yɛka woka nɔkorɛ no a.

ne boɔ wɔ abotakyi bɛrɛ dɛ bɛ fifiri biara na ɔbɛyɛ dɛ ne nkyene ne boɔ afifiri ɛnti na ama akuapua akonya no ɛyɛ ofori ɛfori kuma akonya ɛyɛ ɔkyeni kyɛ bi na ɔno adi akuapua akonya no there's nothing wrong about that. Aha yɛ Asante ahemfie. Sɛdeɛ madi kan aka no, aba abɛdu, hwɛ m'asɔskraibe, wohwɛ a na woasɔskraibe, na wo kɔmɛnt no wode abɛto hɔ, na ɛno nso yɛaka ama wo, ɛsiane sɛ sɛbe yɛde adwenkyerɛ na ɛyɛ biribiara, wabɛkyerɛ w'adwene, na biribiara kɔ so, hɛ, trend, social media trend no ɛnam baabiara, hɛ. Ai, sɛnte no, agye baabi a. Hwɛ hɔ a, ɛhɔ a na meka no, mo somfoɔ di amono, mete hɔ saa, me nna, m'ani nkum, mehwɛ mo, mesom mo, meboa mo, ama amammerɛ ne amanneɛ yɛ de apagya nananom nkonnwa mu akɔ soro. Peaw! Musa!